Lehkha puanah chuan Paradise Island leh Rambling humhim dan tur chanchinte chu a inziak a. Rambling hi a tawi zawngin sawi ta ila, Titan lian tak tak tena khawvel zawng zawng an ti che vek tur tih khan sawi rih phut mai ang aw. Kan sawi tawh ang khan errand a teh ang chi, Titan mihringa intichang thei hi an power an hmang atanga kum sawm pathum chiah an dam thei a. Rambling hi engtikah emaw chuan a lo la thleng ngei dawn tih an hriat avangin inveng dan tur chu an ngaihtuah nak nak a. Chumi tan chuan Zig Yeager chu hmanraw pakhat atan chuan hmang an tum a. Nimahsela Zig chu amah chauhin a hmang thei lo tlat. A pawi ta ber chu an lelnu ber Historia chu a tel ve a ngai chu ni. Historia chuan chu thu chu pawm mahse, Eren Yeager chuan chu thu chu a pawm ve thei tlat lo. Tun hun lo langin Han Ji chuan Eran zel chhunga awm chu a lo be mek a. Han Ji chuan Eran chu amah chauha kal chhante zawt a, thliar kar hi dinhmun hlauh mah i dah sin, historia te hi i ngaihtuah lo em ni? tiin a zawt a. Eran chuan a zawhna chu chhang ta lo chuan Warhammer Titan a ei thu te, khawvela zel tha berah pawh dah se, eng zelah mah a tang tak tak thei loh thu chu a hrilh a. Ka duh hun hunah helai hmun hi tichhiahin ka chhuak thei sin, Founder Titan ka ni a, Engvang mah in nang hian mi that lo ang. Zigia gar i tha lo ang bawk in. Eren chuan han ji chu pawt hnai in, Tunah han ji a ni eng e ka chungah i ti ang, hriat a va chak awm ve. Mi han hrilh teh ti in han au vak a, a power chu rawn chhuak dawn ta mai. Han ji pawh chuan a hlau lutuk ringawt. Han ji chuan, Eren, i nunah thil lian tak i ti sual a ni ti in chu lai hmun chu chhuah san a. Hmun dangah chuan tlai ni tla tur mawi em em mai chu a lo lang a, Historia chuan chu chu ngawi rengin a lo en. Historia chu a rai tih kan hmu thei a, mi pakhat chuan inchhunga lut turin a lo hrilh. Officer thenkhat chuan wine chu inin an lo thu khawm nak nak a, chutah chuan a thenkhat erawh chuan Historia raipuarte chu nuihza siam nan te chuan an lo hmang a. An tihti'na a lang dan chuan Ziegeger chu nungdama an dahna chhan chu history a fapai mek hian ei se, tichuan Titan an nei belh mai bakah Founder Titan Power an nei dawn tih an hriat ve vang a ni. Hun hmasa lamah let leh taila Captain Levi leh a pawl te chuan rel kawng chu siamin an lo buaitlang hlawm khawp mai a, Sasa pawn thir lian tawk tawk pathum chu lo pu ei tur a duh kuang kuang bawk a, a chak hle a ni. Chuti lai chuan han ji chu lo kal in chanchin tha vak lo chu a lo hrilh a. Chutlai hmun atang chuan rel chuan an haw a, kawngah chuan Eran chuan, Ka Titan hi tunge aw ka hlan chhawng ang tiin a lo sawi deuh sap a. Mikasa chuan, Keimah min hlan chhawng ang tiin a lo sawi vat. Jean chuan Mika sa chu enga ka rin aiin ngaihtuah tawi tlat, a Carmen i nih kha in hre reng ta che a ti a. Jean chuan mi inthunun thei tak leh fing tak kan zingah hian e ran aia tha kei lo tu nge awm, keimahni mai lawm a lo ti ve leh. A hnuah Connie chuan enge mawi sawi le i ngaihtuahna kha hmang deuh ta che tiin a lo insawi lut ve leh a. Sasa chuan Titan lu kawlh mawl deuh tuman an ngei na teuh lo mai, keimah bak bak tunge awm chuang a lo ti ve leh a. Connie chuan sa sa nangmah ber kher maw, aa lu maw min tiang a, min ei zo vek lo maw a lo ti ve leh. A hnuah Eran chu lo tawng ve leh in, nang ni ho hi chu nung dama awm turin ka duh chu, chuvangin tumah hlan chhawng chu ka tum lo a lo ti a. A hnu chuan ngawi reng in an thu ta ringawt a, Jean chuan Eran chu vaw melh in, a biang chu a lo tai nasa mai, Jean ngaih tha lo chuan coke in a va sawi a, Armin chuan ni tla tur vang a nih kha Jean tiin a lo sawi fiah vat a, tu pawh chu an biang chu tai hlur mai. Tun hun lo lang in Gabi chu khum ah chuan mu in a phung zawl ta chiam mai a, gate veng tu pakhat chuan eng thil nge thleng ta tih pah in a rawn lut a, Buaipui tuma a rawn hnaih lai tak chuan Gabi chuan a thil keng lai chuan chu pa chu lo vei vak in chhuat ah chuan a tlu nghal der mai, Gabi chuan a tlu chu chu zui nghal mawlh mawlh in chu pa chu a thi nghal der mai. A puan ah chuan lung dah in chu chuan a lo that chu ni in. Chumi hnu chuan Gabi leh Falco chu zel atang chuan a rang thei ang ber chuan an tlan chhe zui nghal a. Gabi chuan, Thliar kar ram hmuai ho hi tumah kan ring thei lo ang. Zigia gar ngei pawh ka hmuh hun hun ah ka that dawn a ni a ti a. Reiner pawh lo lang in a rawn harh chhuak hlawl a, a bulah chuan a thiante chu an lo awm bawk. Chanchin chu an zawt nghal vat a, ani chuan Gabi leh Falco te aw ka hria a ni, a ti a. Reife an tlan hnu chuan tui awmna chu va pawhin chutah chuan tui te chu an han in a. Falco chuan Gabi chu a ban hren chu dah tha rih turin a ti a, mahse Gabi chuan, Mipa ngai in hmu mahse enge awmzia an hre chuang lo ang, a ti a. Falkawh chuan, Sipai min hmu ta se, eng nge thleng dawnte chu i hriat ve vek kha a ti a. Falkawh chuan, In atangin kan hla tawh si a, engtin nge kan awm zel dawn tih te chuan a ngaihtuah a. Gaby chuan, Zig Yeager, Marlin i phiar ru maw, ka hmuh hun hun che chu ka tha hun che ni mai tiin a inseh ruh nasa leh tawh mai. Falkawh chuan, Engpawh chu ni se, khawi keiman kan la thlang e tih pahin a la a. Gaby chuan, Chu veleh, Falkaw chu sual nghalin, Min pe let rawh, tiin a au nghal a. Falkaw chuan, I ngaihtuahna fim kha hmang ve ta che Gabi. He laiah hian kha nen khan an hmu che nih chuan kan thi nghal dawn tih te chu i hriat kha, a ti a. Gabi chuan. Thliar kar ram huai hauh ang ka ni ve lo. Eldian fel ka nih hi hre ta che, a ti let zek a. An thil sawi zawng zawng chu hmeichhe pakhat chuan lo hmuhin a lo hre ve vek a, an pahnih chuan a lo be vat a. Gabi leh Falkaw hlauthawng lutuk chu an in en ringawt. Gabi chuan a hnung lama lung chu chuhin Falco chuan chu nu chu thah ngei a tum tih chu a hria. Nimahsela an ring loh lutuk tak maiin chu nu chuan tha taka biahin, Kan awmna helai hmun atang hian a hla vak lo a, inril atah min in chauh hmel si a, min rawn zui rawh u, a ti ta zawk daih a. An pahnih chuan mak chu an ti lutuk ringawt. Chu mite in an va thleng chuan a hmun chu nuamin ran chi hrang hrang te chu an vulh a, sakawr pawh an ngah hle ni. Gaby chuan an sakawr hi la ila i tlan bo leh nghal ang tiin a han sawi a, mahse Falco chuan, Ngawt ngawt zel a che, ram engmah pawh kan hre lo a, a reng rengah i han ngaichang ve phawt leh ang a ti a. A hnuah hmeichhe naupang chuan an ni pahnih chu an in a lut tur chuan a sawm a. An ni pahnih pawh chu an chau zel dawn tih an hriat avangin chawl hahdamna chu mamawhin an lut ve a. Inchhung an va luh chuan chhungkaw member paruk ngawt an lo awm a. Falkaw chuan in hmelhriat tirna neiin, Ben leh Mia kan ni a, kan in atanga hla takah kan awm a, in inah hian ni rei lo te chhung chu hna thawkin a tul ang ang thawk turin min awm tir ve hram teh tiin a dil a. Chu pa chuan, Kun kher a ngai hleinem, in duh chen chen in eiin in cham dawn nia, Kan chhungkua in ni e, a lo ti hlo a. Dawhkan te chu kil ve nghal in an chhungkaw nu ber chuan Gabi lu ah chuan chul in, I chau hle a ni maw a han ti a. Gabi chuan a rang tak in a lo beng sawn nghal. Mi dang te chuan mak chuan ti lutuk ringawt. An pa ber chuan, A la chau deuh te pawh a ni thei isin a ti a. Falkaw chuan ngeihdam chu lo dil sak in, An chaw chu a tui lutuk ti in a han fak luam a. Lehlam ah Kiami Azumabi tawh te pawh chu an lo lang ve leh a. Rambling pumpelh theihna tur hmanraw tha tak chu rawn dahin, mahse eng thil chiah nge a nih chu a lang lem lo. Headquarter kawtah chuan mipuite chuan thudik hriat tumin an lo pungkhawm a, Han Ji hnenah chuan, Yeager man tir a nih chungchang leh sipai thenkhat te chu engvanga tangtir nge an nih tih chu mi han hrilh teh Han Ji tiin Han Ji lut tur te pawh chu an lo dang a. Inchhung lamah chuan flock a pawl te chu Captain Levi-a pawl te chuan an lo veng a. Han Ji chuan flock hnenah chuan, Engvanga Iran-a chanchin chu ti leak out ngei an ni tih a zawt a. Kan lo theihnghilh palh tawh takin flog hi Commander Arwin hliamna tak tuara awm laia chhanchhuah tuma rawn pawtu kha a ni. Flog chuan Iran hian engmah tihsual a nei lo a, chuan hmelmate huaisen takin a bei a, a hneh bawk. A ni hi Eldiante min ti zalentu tur a ni a, inchhuah ngei pawh a tul bawk, a ti a. Hanji chuan thudanga chhang lo chuan Ka hriat duh ber chu ka hre tawh e tiin chu lai hmun chu an chhuah san leh nghal a. Gabi te lo lang ve lehin a hmun phiat lai chu Sakawr chuan uluk zet hian a lo en a. Sakawr chuan a ka chu lo ang vakin Gabi luah chuan a lo se a. Chutah Gabi chuan chhuat nal chu rap tluin leiah chuan a tlu zui a, bucket chu a khum chat leh nghal. Gabi chuan helai hmunah hian ramhuai chu awm tak tak alawm a ti a. Sakawr lah chuan a la nuih vak vak leh nghal. Falkaw chuan chutiang eng mah awm love, sakawr vang vek a nih kha a ti a. A hnuah hmeichhe naupang kha an chhun chaw tur kengin a lo kal a, pawnah chuan an ei ho ta a. Falkaw chuan tinge helai hmunah hian naupang hnathawk in va tam ve a ti a, chu nu chuan a chhan chu kum liliam ta khan kan chhungte an thi a, anni hian fa tan min la alawm a ti a. Gabi chuan lawm lo tih hriat zetin, Eng thil emaw chu pawm thei lo in nei a ni tih raw? Tih leh thliar kar Eldian te sawi chhiat chu a rual leh nghal zat a. Falco chuan a thei ang ang chuan beng daih chu a lo tum a, chutah hmeichhe naupang chuan, Marlin-a chutiang chuan in zir thin a maw? a lo ti chhuak a. Falco chuan, Eng ei sawi kha eng tin nge i hriat a? a lo ti a. Chu nu chuan, In awphawi atang khan a hriat vek alawm, a lo ti a. Chutah Gabi chuan hmanrua chu chuhin hmeichhe naupang lam chu a rawn pan a, thah chu tum ta mai. Mahse Falco chuan chu chu a lo dang leh hlauh. Falco chuan inbeng dai tur chuan a ti a, Gabi chuan thliar kar ram hmuai hau, fel tak anga an lang hi ka hmu hneh tawh lutuk a ti a. Chutah midang chuan lo hmu ve in eng thil nge thleng tiin an lo zawt a, Hmeichhe naupang chuan, Mia a hian a unaupa nen hian min thik deuh a, chuvang mai mai mawle, engmah thil pawi a awm lo, tiin a lo chhang a. Anni chuan, Sakawrte kha in hliam palh ange, fimkhur rawh u, tiin an lo au a. An khawhluiah chuan an pahnih chuan hruaiin an inah te chuan a kalpui a, Taitan a nuin a ei dan chanchin te chu hrilhin, Engkim chu a hrilh a. Tichuan wall pawnah chuan, Thliarkar ram hmuai tiin engvangin ngei min sawi thin Mia, tiin a zawt a. Chu ve leh Gabi chu rawn sa nghal phat in a rawn âng nghal ta bawrh bawrh a. A tawngkal hmang atang chuan a chhung te an tih duh dah vang emaw, an thah vang emaw ni lo in. Marlene te chuan Eldian te chu thliar kar Eldian haw tur in an rilru an suk sak tlat tlat in ni. Hmeichhe naupang chuan, Mia, ka nu khan tu pawi mah a sawi lo in tumah a that lo sin a nih, kha tai tan khan engvang a ei a, khatia that nge nih mi han hrilh teh tiin a han sawi deuh nawk nawk a. Chutah Falco chu rawn tawng chhuakin Marlene ten Eldian an beih dan chanchin te chu a rawn sawi chhuak a. Chutah an pahnih inhnial chu tawp thei hram in Falco chuan ngaihdam te chu a han dil hnahnawh leh a. Falco chuan thil dang te chu sawipui nghal in, A ni, chutia i nu Titan in a ei si chuan engtin nge i dam khaw chhuah theih? tiin a zawt zui zat a. Chu nu chuan hmeichhe huaisen tak hian min chhan in Amah avang chauh chuan tun thleng hian ka la dam a ni, tiin a sawi a. Heta hmeichhia sawi kha Sasa niin, Gabi te lah chu Sasa thattu an ni si. An inah chuan an cheng ve reng ti na nih chu. Armin lo langin, Annie, a thi nge dam tih pawh hriat loh chu uluk tak chuan a lo en a. A kut chu rawn la chhuakin Annie awmna chu rawn khawih a tum a. Chu ve leh, hmeichhe pakhat chu rawn au deuh tuar a. Armin chu lai chiang kher mai, kan hriat theuh tawh angin Armin hian Annie engmah ti thei lo a awm hi engkima hrilhin a lo be char char thin a nih kha. Chu nu nena an inzui chhuah hnu chuan mipui te chu gate bulah chuan pungkhawmin, Eldian te hi tuman min chhan him dawn lo, Yeager lo hi chuan chuvangin ani hi Zalenti ru tiin an lo au rual nasa mai. Mikasa chuan Armin chu lo pan vatin Eren hmuh phalna an officer Daryl Zhuchary hnenah chuan lak an tum a. Anni pahnih chuan a office chu an han lut ta ngei, nimahsela an ring loh tak maiin ani chuan Eren-a biak chu rem chu lo ti tlat lo mai. An han sawi ngial a, rem a tih theih tak meuh lo ah chuan anni pawh chu lungawi vak lo chuan an chhuak leh ta a. Military police pathum lo kal phei chu hmuiin Anni chuan muangchang chuan an kal pel a, anni chu room chhungah chuan lut ve nghalin Vikasa chuan Erana chungchang enge an sawi tih hre chakin ngaihthlak chu tum ta a, mahse Armin chuan a lo dang. Kawngka bula kal a tum lai tak chuan inchhung lam atang chuan bawmna tak chu a lo puak dur a, pawn lam atang pawn chu bawm puak chu a na ngei mai. Mipui te pawh chu an lo phu deuh zawk. Chu bawmpuak chuan Mikasa leh Armin tena an hmuh zawh chiah officer ruang chu rawn peih chhuak in mipui leh sipai te chuan mak ti tak chuan an lo thlir ringawt. A hnu lawk ah Eren Yeager chu zel atang in a tlan chhuak tih chu kan hre zui leh nghal a. Eren chuan tlang lam chu lo pan leh mek a, tlang chhip ah chuan Flock leh a sipai eng emaw zat chuan an lo hmuak bawk. Military police eng emaw zat chu hel in Aaron a lo chu Eldian te chhan him thei tak tak an awm lo an ti ni. Aaron chuan a kawr chu hain, Khawi hmunah pawh kal u la, Zeke chu zawng hmu ru, tiin thu chu pe a.